Salam hormatly adamlar. Bu günki sanymyzda T500 smart sagat barada gürrüň berjek. T500 smart smart sagaty Apple Watch-a meňzeş. Şonuň bir ekonomny wariandy diýip düşünip bolar. Şoň etýän funksiýalaryň köpüsini ýerine ýetirýär. Indi smart sagadyň düzüminde sagadyň özi, remeşogy, remeşogy aýrylyp dakylýar. Aýryp dakyp bolýar. Içini çalşyp bolýar. Öz islegiňiz boýunça remeşok saýlap bilýäňiz. Demir remeşoklar bar, ine mata remeşoklar bar. Her hili reňklerde bar. Özüňize görä, öz islegiňize görä remeşoklary çalşyp bilýäňiz. Onsoň ondan daşary düzüminde düzüminde şna zarýadnygy bar, soňam kitapçygy bar. Kitapçygy iňlis dilinde we hytaý dilinde. Indi iňlis diline düşünýänler içinde podrobny hemme zadyny o okap bilerler. Içiniň funksiýalary gaty köp. Zarýadnygy ne şuň ýaly iki sanjak zarýadnik ştaýynda arkasynda. Açyk görkezeýin. Arkasynda şunda iki sany zerk zady bar. Şöyle dip goýaýmaly. Şöýtdip goýaň, ötdürip ýerde goýaň we zarýad alýar. Bu bu bulujynam e, zarýadnige ýa-da kompýutere birikdirip bilýäňiz. Indi düzüm barada şu. Içiniň funksiýasy e, iç, gyrasynda şunda açak knopka we aýlanýan knopkaçykka. Onuň üstüne bassaňyzam bolýar, ýa bolmasa knopkanyň özüne bassaňyzam bolýar. Onuň üstüne bassaňyz, ony içinde funksiýalar bar. Ýüzi sensor, ýüzi sensor, gladka işleýär, gowy işleýär. Ýöne ýeňil işleýär, işleýşi ýeňil. Ondan indi içindäki priloženiýalar bar. Ine birinji duran ses zapis. Atkulçinoý diýe ses zapis. Ýöne köp uzak wagt zapis edenok. Gaty gysga zapis etdi. Onuň yzyndan pozmaly öz pameti az bolany üçin. Ondan daşary WhatsApp, Habarlar, ýagny telefonyňyza birikdirilen WhatsApp-yňyz bar bolsa, WhatsApp-a he gelen habarlary gönüçi sagatdan görüp bolýar. Twitter, Twitter, Twitter, Twitter-em edil şonuň ýaly, WhatsApp ýaly, gelen telefonyňyza gelen Twitter-den soobşeniýeleri göni sagatda okap bolýar. Budilnik, sagadyň budilnigi. Sazlap bolýar, budilnik goýup bolýar. Obyçnyý budilnik. Ondan daşary aýdym, telefonyňyzdaky aýdym aýdym bar bolsa, ýene aýdym aýdym diňläp bolýar. Hä, astaldyp, gataldyp indiki aýdyma geçip bolýar. Hä, şeýle. Aň, öz içinde aýdym ýok, öz içiniň pamýti ýok, diňe telefona baglanyp aýdym diňläp bolýa. Indi bärdine apsdaşyna QR kod çykýa, QR kodyň kömegi bilen skaner, skaner bilen QR kody, QR kod skaner edip şuna link çykýa. Linka basyp Zadyň, sagadyň prilojeniýesini skaçat etýäňiz we şunuň ýaly Haýwatch diýip prilojeniýe, Haýwatch prilojeniýäni Play Marketiň özünden hem skaçat edip bilýäňiz. Häzir sagaty düşündirip bolansoň, prilojeniýede-de näme, nämeler edip bolýanyny düşündirjek. Indi dowam etýäs. App Store, ondan soň oturan ýagdaýyňdaky zady sanaýaň, hasaplaýar, näçe wagt oturan ýagdaýyňyzda durup zat etdiňiz, signal berip durýar. Bluetooth-dan soobşeniýalary, uwedemleniýalary zat etýär, Bluetooth, telefona gelen uwedemleniýalary görkezýär. Ondan soň jaňlar, gelen jaňlar, ine, whodýaşşeý, ishodýaşşeý jaňlar. Göni telefona çatylan bolsa göni jaň edip bolýar. Göni sagadyň üsti bilen telefondan jaň edip bolýar. Ine, jaň gitdi. Ine, görşüňiz ýaly, sagatdan jaň etdim, telefondan jaň gitdi, öçürip bolýar. Öçürdim. Ondan soň Wyzow zawierşon diýä. Onsoň ok dowam etýäs. Onsoň sagat, sagat, sagat. Beýni sagady görkeziň. Siferblat, siferbladan ine bu siferblatlaram üýtgedip bolýar. Mundan daşary bulardanam başga siferblatlar bar. Internetiň üsti bilen baglap sagada, telefonyň üsti bilen sagada geçirip bolýar. Onam häzir telefon prilajeniýesinde görkezjek. Indi dowam etýäs. Bluetooth Bluetooth bilen baglanýar, ýöne Galaxy A on telefonym A on onuň üçin birikdirilen telefon görkezýär. Muňa girýäs, kontaktlar. Telefonyňyzdaky kontaktlary görkezýär. Kimler bar bolsa göni üstüne basyp jaň edip bolýar, göni zadyňyzdan. Bul bolsany jaň etmek üçin nomeriňiz nomeri täze nomer bolsa gön nomerini ýazyp sekiz altmyş bäş on iki on iki on iki diýip mysal üçin jaň edip bolýa ýüze geçýäs ondan daşary soobşeniýa soobşeniýalar telefonyňyza gelen soobşeniýalar okap bolýa telefonyňyzdaky soobşeniýalar indi nastroýka nastroýkany häzir iň soňunda görkezjek. Ondan soň Motion Record-da hereketiňize gözegçilik etýän programma, nähili, näçe wagt ýörediňiz, näçe wagt ylgadyňyz, şonuň ýaly hereketler, dat, stopwatch, sekundomer-de zbros etýäs, sekundomeri bar, uky sagadyňyz, näçe wagt ýatdyňyz, näçe wagt ýatanyňyzy hasaplaýar, soň.

Sport bilen zanimasiýa eden wagtyňyz, näme zanimasiýa, sportuň haýsy görnüşi bilen zanimasiýa etseňiz, şony bassaňyz, şony hasaplaýar. Mysal üçin, welosipedde gitseňiz, welosiped start bassaňyz, şeýtde üç ýörse, welosipedde onsoň näçe sekunt sürdüňiz, näçe kaloriýa ýakdyňyz, şony hasaplaýar. We başga ondan daşaram, ýagny ine bärde tennis, ýöremek, woleýbol ýaly, şoň ýaly belli-belli sportlar bar. Ondan daşary Facebook uwedemleniýe dawleniýe ölçeýär. Ýene bassaň, e, meň dawleniýämi ölçäpdir. E, ýene gyralaryň arkasynda yssyjyk bar, yssyjygy eliňizde dawleniýe ölçelen wagty ele berk berkitmeli we dawleniýe ölçeýär şeýdip. Dawleniýe, dawleniýäňizi ölçe. Indi ölçeýşi akkuratny ölçe. Ene bir surat üstüne şey. Üstüne basyp, telefonyňyzyň kamerasyny, kamerasyna telefondan rugsat berýäňiz. Ondan soň udalenny sagadyň üsti bilen telefonyňyzda surata düşürip bilýäňiz, udalenny. Bu ene ýürek urşy bagly, barlaýar, edil ýaňky dawleniýe ýaly ýürek urşy barlaýar. Ine, tak, ýürek urşy baryp bassak. Ine ýenedem ýaňky datçik ýanýa. Gerekkä bize. Aýyrýas. Soň kalendar bar. Onuň aşagyndadan ine kalkulýator bar. Kalendar obyçny kalendar. Soň bärdedem kalkulýator. Ine kalkulýator sagadyňyzda obyçny kalkulýator goşýas. Deňdir diýýäs. Ine kalkulýator Oçistit nazat. Ine şular şu şu predloženiýalar bar. Sensory gowy, gaty glatky işleýär. Knopkasy hem gowy. Elde-de hem udobno oturýar. Indi geçýäs telefondaky predloženiýasyna. Indi Highwatch, Highwatcha giren wagtyňyz, Highwatcha giren wagtyňyz iň ortadaky zatdan çykýar, herekediňiz we ukyňyz. Hereket, näçe kaloriýa ýakdyňyz, näçe metr ýörediňiz, näçe sagat ýatdyňyz we şuňa meňzeş ýaly maglumatlar içine girseňiz, tak, içine girseňiz, haýsy çistoda nähili ýörediňiz, nähili hereket etdiňiz, şony görkezýär. Onsaň tak nazat indi bärde ýürek uruş we dawleniýe gün zatda telefonda ýürek uruşyňyzy we dawleniýaňyzy ölçäp ölçeýär telefonda goýberýäňiz başlatýaňyz sagat ölçäp maglumaty telefonyňyza geçirýär telefonyňyzda maglumatlary saklaýan maglumatlary saklaýar ine şu taýda Haýsy sagatda nähili dawleniýaňyz bolanyny görkezip dur içinde. Indi iň soňky esasy ýeri indi ştaýda notifications we ştaý giren wagtyňyz notifications we device info we dial settings we bularyň köpüsi gerekkä esasy gerekli zatlar esasy gerek boljak dial settings we Notifikationsda uwedemleniýeler, sagatdan gelýän sagatdan telefona gelýän uwedemleniýeler, device-info, zadyň sagat barada maglumat, ýöne esasy ulanjak zadyňyz, ştaýle diýseň, iň esasy gerekli şollar, dial setdiňiz, ýaňky aýdanym, siferblat. Sagadyň eliňizde görkezilen wagty eliňizdäki sagadyň ýüzünde ýüzüne çykýan suratlar, şekiller sagady saýlap bolýar. Telefonyň üsti bilen indi sagat görnüşleri bar. Sifrowoý we analogowoý sagatlar. Ine meňkide şu wagt şudur. Ine görşüňiz ýaly. Ine. Muň içine özüňiz isläniňiz saýlabileň. Otuz otuz ugrak sagat görnüşleri bar, cyferblatlar bar. Üstüne basýaňyz, içine girýäňiz. Içinde hersiniň içinde ene sagatlaryň ýerleşýän ýeri bar. Sag aşak, sag ýokaryk, çep aşak, çep ýokaryk. Içinden birini saýlap, sync dial-a bassaňyz, sagada maglumat oklaýar. Soň yza. Skke, soňam nastroýkalar. Nastroýkalarda bolsa hany diňe Celsius bilen Farhenhaýtda biz diňe Türkmenistanda osnovnoý Celsius ulansoň iş zat edimi. Soňam ine ýokarda Find Device. Find Device-a bassaňyz ine sagadyň nirdeligini aýtýar. Ine sagadyň üsti bilen telefony tapyp bolýar, telefonyň üsti bilenem sagaty tapyp bolýar. sagatdaky telefondaky sagadyň priloženiýasy barada aýtjak aýtjaklarym şulardan ybarat. Indi sagat hakynda sagat suwa çydamly däl. Ýöne tä deşikler, deşjikler zatlar bar. Suwa želatina sokmaly däl. Ýani banýa düşmeli däl, baseýne girmeli däl. Ýöne belli bir derejede çyglyga çydamly. Ýöne indi zarýady

Sagat sagatda gürleşip bolýar, sagadyň gromkosynda jaňam edip bolýar. Zarýad saklaýşy telefona bagly bolanda, telefona podklýuçen bolan ýagdaýynda bir gün, bir sutka arkaýyn çydaýar. Eger telefona podklýuçen bolmadyk ýagdaýynda iki gün doly, iki gün doly ulanyp bolýar, telefona podklýuçen bolmadyk ýagdaýynda.